ویور اے ہے صبح صبح دا ٹائم تے چھی بجے دا ٹائم ہے کیونکہ بارش تھی بجلی کڑک دھڑک آئی بادل کڑک دے پے تے میں آکھیا اپنے پیارے جے ویوراں کو بھی لاگ بنا کے دکھاواں کیا آواز ہیں تے کیا ماحول ہے تے کیا پروٹوکول ہے راؤ نال محبت کرو تے تو کو مزید بھی لاگ دکھینے اگاں پیارا جی ہاں

سنگت چلے گیا سے چھت تے ماشاءاللہ چھت تے نظام بڑا پیارا اور خوبصورت ہے ہواواں دا زور شور ہے تے بادل فل گرج کڑچ نال ہیں تے میں اگے ولاگ تو کو بنا کے پیارا جے دکھاؤ خوبصورت جیاں چھت دا سین منظر اس طریقے تے بادل ہر سائیڈ تو چھائے ہوئے وی بارن تے اساں اپ دے ولاگ دے مست ہیں صبح صبح دا ٹائم ہے سورج ایک سائیڈ تو کنی کڈی کھڑا ہے بجلی کڑک دی پئی ہے زوراں دی تے بڑا پیارا جیہا پینگ وی بنڑا ہویا خوبصورت جیہاں بادلاں دے اتے میں آکھیا اپنے پیارے جیہے ویور آنگوں ڈکھاؤ ماحول آج دا خوبصورت جیہاں ساڑے علاقے بارش پوندی پے تساں وی دسو تہاڈے علاقے بارشاں بادل کڑاک بجلیاں دے ہے ماحول کوئے نہ ڈسنڑا ہے پیارا جو کمنٹ کر کے ویڈیو تہاڈے کول کتھاں کتھاں پہنچ دی پے ساڈی آج دے کیڑے کیڑے علاقے تے کیڑے کیڑے گاؤں دے وچ کیڑے کیڑے سرائیکی صوبے ساڈی ویڈیو ماشاءاللہ چل دی پئی ہے۔ اور انشاء اللہ تعالی تاکوں پسند آسی ولاگ آج دا خوبصورت جیاں بادلاں دے نال تے بجلیاں دے نال تے بس جی ماحول ہی ماحول ہے آج دا سریکی کلچر دا نظام پاک ویلیج لائف دا سریکی ولاگ ہوا دی آواز سنو ہوا بہت زور دی چل دی پئی ہے فرناٹیاں نال

سوہنڑے خوبصورت جیاں بارش آندی پی ڈیدے پے وینا تلے کدے ویندا پے چکڑ ہے دیکھ ہاں چل واپس گھر چل ایسے بارش انجوائے کریندا ودے بے واری کو ڈیدے پے وینا اے چھوٹا جیسا رحم دی ہے تے بارش انجوائے کریندا ودے ہمسائیں دا بال ہے اے سارا ون ماشاءاللہ ترا چیک کرو درخت جال دا خوبصورت جیا بن گئے ساول ہر پھرا گرین پروٹوکول پانی شانی لگ گئے باقی سارے بیدر بیور بیدر دے ویدر بڑا پیارا بنا ہوئے کمال دا بادل چھائے ہوئے میں آدھا کہ چس آ گئے ایک بار دسیا انجوائے کر کے کیسا ماحول لگتا پہ تاکو ساکو تو بڑا پیارا انجوائے تھیندا پہ ماحول بڑا پیارا جا شہزاد بھائی کھوکے تے بیٹھن تھے ایڈو ویدر کمال دا درخت پرندے ہر چیز جھوم دی جل ملاندی پئی ہے بادل تے ویدر بڑا کمال دا ہے تو باقی تسا پیارا جا کمنٹ کر کے لکھیا ساری ویڈیو کتھوں کراس کریں دی پہ کتھا گزر دی پئی ہے دسیا تھوڑے علاقے بارش پئی ہے کہ نہیں پئی ساڑے علاقے دا بارش ایون ڈھیر ساری پے گئی ہے تے بال کھڑدے پین مست ہیں جال بھی گلی تھی گئی ہے ماشاءاللہ پیاری پیاری جال لگدی پئی ہے کیونکہ بارش فل پے گئی ہے جال دے اتے بھراتو دا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا پیارے پیارے ویلیج لائف دے نظارے تے ایکو جلدی جلدی مارو سبسکرائب دیتا کو آج دا ویلاگ کریسو دلچسپ میں دا بھی مرتا کو چس آسی آج دے ویلاگ نا کیونکہ ویدر بڑا پیارا بنا ہے نا خوبصورت جیاں اس گل تک کو آج سبسکرائب کرنا پوزی حال ہار ہار حال اچ تے سبسکرائب کرنا ساکوں بھلسو نا تے باقی تاکوں یہ سارے نال جڑے رہسو محبتاں کریسو پیارے پیارے کمنٹ کریسو تے تاکوں لو یو تھی گیا اج بارش تے نال لو یو ٹرک بھر کے تھی گیا اج دا تے ماشاءاللہ سارے نال رہو تاکوں میں پیارے پیارے انجوائے کروینے ماحول اج دے میں دا ویور کمال ہے کمال ہے ویور اج خوبصورت بارش پہ گئی موسم دے حساب نال تے لذت آ گئی ہے

اے واری وی ماشاءاللہ بارش دے نال نہ میہ دا ماحول بن گیا سبحان اللہ تے ماج ملا کا تو کیا بات ہے دیدے پہ وینا بارش نال کیونکہ بارش آمن دے نال نال کتنی چیزیں خوبصورت تھی وینا کیونکہ بارش دا نظارہ ہی ایسا پیارا ہے ویوال او کھجی پرلی سائڈ دے تے خوبصورت جیسا ڈا فور یو پودا ہے ماشاءاللہ تے باقی میں راسو نال محبتاں کریسو پیارا جا کمنٹ کریسو دسیسو ساکو کہ تواڈے علاقے وچ بارش پئی ہے کہ نہیں پئی ساڈی ویڈیو کتھاں کتھاں پہنچ دی پئی ہے تے کتھاں کتھاں نہیں پہنچ دی پئی ساکو دسے پیارا جا کمنٹ کر کے کہ تواڈے علاقے بارش پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ویور سنگت بادل چیک کرو بدل بنے ہوئے فل بارش آ رہی ہے فل پروٹوکول ہے ویور میں آتا کہ موسم ویدر کمال ہے خوبصورت ہے بارش ہی بارش ہے ہر سائڈ تے بارش ہے

پیارے پیارے بادل بنے ہیں گلی دے وچ کوئی کہنی او سامنے لڑکے ودن تھے تے باقی کرو انجوائے ٹرین دی آواز آندی پہ ٹرین دی آواز چیک کرو اے تو سامنے گزر سی نظر سی تھوڑی تھوڑی نظر سی ٹرین گزر دی ہوئی چل بھائی او جا رہی ہے اے دیکھو اس جگہ تو تھوڑی تھوڑی نظر دی پہ مال گاڑی ہے چلو کوئی گال نہیں ماشاء اللہ چل دیں باہر چل کے تو کوئی پیارا جہاں بلاگ انجوائے کروینے سریکی نظارے خوبصورت سلیم کھوکھے آلے دے نال لو ویور ماشاءاللہ بارش آندی پئی ہے اساں کے اپنی پیاری جی سنگت کو دکھاؤ بدل کیسے زور دے آئے ہوئے بدل بڑے زور دے آئے ہیں تے ویدر بڑا کمال بنا ہے یہ دیکھو بارش آندی پئی ہے دے دے پہ وینا سنگت اس جا دے دیکھو اس جا دے رم شم لگی ہوئی ہے فل بارش آندی پئی ہے اس سائڈ دے بادل چھائے ودن سارے ہیں توجہ کرو بدل کڑکن دی آواز ویور اتو دیکھو بارش آندی پئی ہے نا ویور یہ بارش ہے بدل بڑے زوراں دے گڑک دے پین ویور تے پرندے ماشاءاللہ دیکھو کیویں جل ملاندے پین کیا بات ہے پرندے وی ویور ماشاءاللہ خوش ہیں درخت ہر چیز بہت پیاری بن چکی ہے رحمت اللہ پاک دی آ گئی ہے کیونکہ میں آپ جو بارش ہے کھڑا کہ سکون دا پھے آنا آندا پھے ہے نا ویور چیک کرو ویور تے اے ہے برا توڑا بڑا ماحول بنا کھڑے سکون ہے ویور تساں دسنے کمنٹ کر کے پیارا جا کتھاں کتھاں بارش آندی پئی تے کتھاں کتھاں نہیں آندی پئی کیمرے تے کوئی دے دے پے نا بارش آندی پئی ہے

ڈیڈو مہینے پہلے تے ہن خوبصورت جیہا درخت ساوا تھیا کھڑے ہیں کیونکہ جگہ ساڑی خالی ہے نہ اتھے پودا کہنا لگا ہویا ہے ہن اتھا پودا لا لیتا گیا ہے اتھا ہن ایویں جو سامنے تھی اسی کھاون دا بھی کام آسی تے نال چھاں دے بھی کام آسی مزید ماشاءاللہ محبتہ کیتی ہے تے خوبصورت سرائیکی بھی لاگ لکھے سو پیارے پیارے ویلیج لائف دے نظارے ویلکم ٹو بیک ویور ماشاء اللہ آ گئے خوبصورت جے ویدر دے نال دوبارہ واپسی تے باقی ماشاء اللہ موسم ہو گئے وی آئی پی اس سائڈ دو سورج نکل ہے سورج ادھر پہ نظر ادھر درختوں دے وچ تو نظر دا پیا سی پیارا جے سورج شکر الحمدللہ یا اللہ تو کوئی یاد کریندا پہ ویور ساکو بھی چلو ماشاءاللہ اے یاد کوئی نہیں کریندا اے قبر یاد کریندی راندی ہے مسلمان کو لیکن قبر کو کوئی نہیں یاد کریندے قبر کو یاد کیتا کرو نیچ آون دے تے باقی ویدر بڑا کمال بن گئے بادل ایسے بن گئے خوبصورت جے تلے بارشاں دا پانی ہے تے اے سائیڈ تو سورج نکلا ہوئے خوبصورت جے کرن دیندا پہ سورج اپنی تے باقی ساڑے ماشاء اللہ ولاگ خوبصورت اج دا ولاگ ساڑا ٹاپک بارش دا نظام تے بڑا پیارا نظام تے تاکو آیا اسی پسند ساڑا ولاگ تے تساں کرنے کمنٹ فالو شیئر تے کرنی ہے ساڑے نال محبت تے باقی انشاءاللہ تاکہ میں پیارے پیارے سریکی ویلاگ سریکی نظارے ڈکھے سوران دے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالے دے پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے خوبصورت جے ویلاگ تے تساں ساڑی ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو واچ کرنی ہے توڑا تا دل تو شکر گزار ہیں تے کوئی غلطی کوتاہی ہووے تاں کریسوں معذرت اپنے پیارے جے ویوراں دے نال۔ تے ساڈا چینل مارو سبسکرائب جلدی جلدی کوں بھولو نہ سبسکرائب مارنا تاکوں پیارے پیارے سرائیکی نظارے دے ولاگ ڈکھیسوں راندے اج دا ویدر اج دا ویدر تے خوبصورت دے ولاگ دے نال بارش دے نال بنایا اسے تے ماشاءاللہ ساکوں ڈیسو اجازتاں اج دے خوبصورت جے ولاگ نال تے نیکسٹ ولاگ گھن کے حاضر تھیسوں واپس ول۔